Букадары болҕойобут, чуумпурабыт, налыйабыт, уоскуйабыт. Муус устары кыттыс аҕыс ыйыттан ситтиһэ. Бу кэмҥэ саха төрүт өйдөбүлүнэн дьэргэлгэҥҥэ үктэнэн Айыыһыт хотун орто дойдуга түһэр. Муус устар сүрүн суолтата таптал, кэрэ. Кэрэ диэн айыы саамай бастыҥ көстүүтэ буолар. Кэрэни кэрэхсии, була, олохтон үчүгэйи көрдүү иитиллибит киһи ырааска, үчүгэйгэ тардыһар. Оннук уол оҕо хорсун-хоодуот, көмүскэс үтүө санаалаах. Кыыс оҕо нарын намчы, аһыныгас уйан уйулҕаланар. Оҕо сиргэ төрөөн, киһи буолан, аан бастаан чугас дьонун, ийэтин, аҕатын, эһэтин, эбэтин, убайын, эдьиийин курдук буолуон баҕарар. Ити кини маҥнайгы кэрэҕэ талаһар көстүүтэ буолар.
Тэҥэри бу айыыбыт дьэргэлгэнин эргэҕэ кэлэн түстэ айыыһыппытын дьэбилигин бу кустук өҥүнэн туохтаммыт мана аадьэһиргэ бу тулуурабыт турабыт маны ууран кээн бу тутан тураат оту ууруоххут кэлин хеп дээҥ дээҥ эрэ аны билигин Аҕаларбыт бу айыы дьэргэлгэн айыыһыппыт эти түһэр тугун оҥордубут. Аны айыы ханааны эргэҕэ, айыы ханаа утаҕа эргэҕэ түһэр тугун дьэһиэрин силигин эмиэ аҕалар дьэ миигин кытта батыһан бардыбыт эмиэ күммүтүн эргийэммит

уонна күнү бата дьэдьибит туох иһинэ тууран Кэрэни кэрэхсииртэн, тапталы сыаналыыртан аан дойду киэркэйэр

Дьэ билигин ийэлэммит бу чорооннорун байыыһыт бэлиэтэ билигин эргэ анныгар илдьэн ууран хас биирдии чороонноругар бэйэлэрин чороонноругар бу кымыстан кыратык туохтаан маны бу арыйан биэрин Оны дьокутаабыт баата айыыһыппытын олордор быһыы. Даа бу чорооммут чорооммутугар кут кэлэн олорор тап Ол кэлэн түһэ кэрэ эмиэ да кетуох. Онон бэйэҕит хас биирдии чорооҥҥутугар күнү бата ити кымыскытыттан кыра-кырата кутан туохтаан биэриҥ. Итигиттик дьэ эрэ этиим бу ийэлэрбит бу э, туох ийэ кут бэлиэтин куту олордон эрэллэр чороон чороон бу дигэр мууһустарбыт бу чороон ийэ Чорооммут буоллаҕына биһиэхэ ийэ куту, тапталы, кэрэни бэлиэтиир уонна олох чуумпута, кэрэтэ, түөрэтэ чорооммутугар, дьэ муҥуһ ыстарбытыгар олортон кэбистибит. Дьэ куппутун, дьэ сирбитин түөрэтин дьити чорооммутугар мунньан эрэбит. Билигин дьэ биһиги уоппутун

Аалуохпут иччитин былдьабытыгы, чаалыс чанчыгы бу үрүҥ сиэлинэн аяқ тутан айыыһыппыт кэлбитин бэлиэтээн үөрэн-көтөн эрэбит. Улуй! Айхал! Дьэ уонна билигин алгыспытын бара агыахпыт. Мин туга этэрбин тэҥҥэ хатылыахпыт. Мин тугу эттим даҕаны ону хаҥаран иһим. Өрөспөтүн туттубут, бу алгыспытын дьэ манна олордон баран үөһэ көтүтэн кээһэппит түмүгэр бэлэмнэннибит. Дьэ бу! Дьэ бу!

Киһи буолан килбэйиим. Киһи буолан килбэйиим. Хаха буолан хандаарыым. Саха буолан сандаарыым. Дом. Дом. Уонна алгыспытын төбөбүтүгэр, түөспүтүгэр, атахпытыгар иҥэрдибит итэ аата бу Кэлэр кэмҥэ бүгүҥҥү күҥҥэ уонна урукку олохпутугар киһи атаҕа урукку олоҕо курдук түөһэ бүгүҥҥүтэ кэлэр кэмэ бу төбөтө өйө-санаата буолар. Дьэ бэҕэ бүгүн дьэ бу сиэрбитин айыыһыппытын сиэрин силигин ситэрэн дьэ билигин оһуохайынан Айыы дайар далбар бу түһүлгэтигэр онно биһиги махтанабыт айыыларга бастатан туран айыылар баар буоландар биһиги инники олохпутун өйбүтүн-санаабытын сырдык өттүгэр туттахпытына куруук дьоллоох соргулаах буоларбытын биһиги өйдүүбүт ол иһин үөрэхпитигэр буоллун үлэбитигэр буоллун дьоҥҥо сыһыаҥҥа Кимиэхэ баҕарар кыраттан кырдьаҕаска дылы бу тапталынан барыта кинилэри убаастаан, ытыктаан хас биирдии киһини хайдах баарынан ылынан биһи олордохпутуна бу биһиги инники олохпутун түстүүбүт диэн. Онон бүгүн манна кэлэн биһиэхэ бу оскуолабыт э, туомугар Бу ый аайы толоруллар бу туом, ону хата биһиэхэ төрүт культура учуутала бу дабыл кини сээркээн сэһэн таҥаһын бу кэтэн турар. Сээркээн сэһэн бу дьэ саха өйүн-санаатын, өйдөбүлүн барытын тута сылдьар. Вот мана Анисия Федорова таҥаһын тикпитэ быйыл. Онон булана кини туох бар санааны Анатолий Николаевич Павлов дабыл бу ыйдарынан биһиги иитэр үлэбитигэр Бу кыттыһар дьоннор бу салаа барыта өйөөн, бүгүн ити Раиса Степановна, Екатерина Дмитриевна туойаан бу кинилэр бу холбоһон манна биһиэхэ төрөппүттэрбит, ийэлэрбит, аҕаларбыт, оҕолорбут, эбээлэр, бу эбээлэр түмсүүлэриттэн Наталья Спиридоновна сылдьар. Вот бары кыттыһан бүгүн манна биһиэхэ ураты Көннөрү оскуола оҕолоро эрэ буолбакка, ыйдьыттар бааллар. Бүгүн биһиэхэ Нам улууһуттан үөрэх управлениетын салалтатын үлэһиттэрэ, оскуола, араас нэһилиэк оскуолатын учууталлара, директордара салалтата кэлэннэр, үрдээх үчэй алтыһыы буолла. Бу кэлэн бэйэ-бэйэҕэ хардарыта уопуппутун атастастыбыт, оскуолабытын көрдөрдүбүт уонна бу сиэри-туому Саха буоларбытын биһи биллэрэммит айыы санааны олохсутарга бэлиэ күннэр бааллар. Ол бэлиэ күммүт ровно эһи онно түбэһэ кэллигит. Онтон сүрбэ ахсыс чыһылаҕа хас биирдии класс ити айыылаһатыгар бу ый туоһун эмиэ толорон махтанан айыыларга махтанан ааһыахтара. Ону класстар ый устата туох билиилэрин, санааларын барытын бэйэлэригэр сүрэхтэригэр быардырыгар иҥэринэннэр алгыстарын, ый ырыатын-тойугун, оһуохайын биллэрэн, көрдөрөн, бу астынан, санааларын сааһыланан ааһыахтара. Онон дьэ бүгүн аһаа. Онон барыгытыгар махтал, барыгытыгар дьолу, соргуну, ситиһиини уонна бу дабыл иһиллиини эппитин курдук саха буолан сандаарыахайын, киһи буолан илдьэһиэхайын диэн. Ол туругар биһиги бэйэтиттэн тутулуктааҕы